L-imbierka ta' PA, dik li ngħidulha bil-Malti l-Awtorità tal-Ippjanar, imma ħafna, u jien naqbel magħhom, qed jakkużawha li flok tippjana di qiegħda tħarbat il-pajjiż għax qed tagħti permessi ta' torrijiet ma jispiċċaw qatt, fejn kien aħdar jiġi mibni, jiġifieri hemm ħafna affarijiet u dawk b'xi mod jew ieħor qed jiġu sanzjonati mill-awtoritajiet għaliex jiena ħadt sehem fit-tlettax ta' Lulju f'din il-laqgħa fejn kien hemm l-applikazzjoni tal-ispekulaturi biex jitellgħu torri ta' 30 sular, ħotell five star, ma nafx għandniex bżonnu Malta, ta' 30 sular, li da huwa mitt metru u fix-xitwa meta x-xemx tinżel iktar 'l isfel, il-mitt metru jġib id-dellijiet ta' xi 250 metru u se jġib lil kulħadd, jiena laqtitni ħafna għax noqgħod viċin. Li jġib il kulħadd fid-dell fix-xitwa, issa hemmhekk. Ta' kwart ta' kilometru. Dell ta' kwart ta' kilometru. Fuq xi seba' toroq dojo one way, barra xi għaxar snin daw ħafru storbju biex jibnuhom 30 sular, hawn Malta kemm idum biex jinbena? Għandu għaxar snin naħseb. Hemm wieħed issa ġie f'idej Stivala kien ta' Gazan biex niftehmu li jismu Town Square. Mhm. Hemm ħofra ilha xi għaxar snin diġà jiġifieri għadha ħofra. Fej, l-emmek u koll lej tinjie. Viċin ħafna.
Mal-kantunaja. Eh, eh. Tinjie u koll, ftit metri il-bot. Imma da ħajġi għoli iżjed, għax l-art titla għattela. U il-beriks se jisir minnu? Issa l-beriks Sfortunatament f'dan ritratt ma jidrux ċari ħafna. Il-barracks. Il-kamera hemmhekk ma nafx. Għandu għandu xi tlet il-barracks għandu xi tlet solari. Diffiċli, ma jgħas fuq l-internet da bil-kuluri ġifieri jekk wieħed jinteressa jara. Fejn fejn fuq l-internet forsi? Eh, fuq l-internet eh, issiba jekk ikun hemm tikteb Cambridge Cambridge Tower, u jew Cambridge, Fort Cambridge Tower. Issa da, dikinar, mhm. jiena li segwejt, mhm. għamlu xi tliet kwarti, jaqraw rapporti tal-awtoritajiet kollha possibbli u konnessi għaw Malta. Mhm. U daw l-awtoritajiet kollha qablu u rikmandaw li jimbena dal-mostru ta' 30 sular ħireġ isu rocket minn ġodan il-forti sewa Li barra li ħa jagħmel dad-dell kbir, barra li Alla jaf kemm se jinqata' d-dawl, għaliex tmiem da fih erba' mitt kamra ħa jkun fih. Erba' mitt kamra, ejja mod ikun hemm tnejn f'kull kamra, mela jsiru tmien mija nies, tmien mija ġo toroq żgħar, min jaf kemm se jixgħalu air conditioners daw, u dak il-power kollu mhux overload se jagħmel, meta aħna, id-drainage probabbli se jmur il-baħar, għaliex? Għaliex dik in-naħa ta' Tineo Quisisana id-drainage saru fis-snin sittin. Issa ġa għolew ħafna sa tmien sulari, aħseb u ara jekk jiġi iżjed. Imma jien nara biċċa ipokresija wkoll, John, hawnhekk. Għaliex? Għaliex il-Gvern donnu ġie jitmellaħ minn dal-bini storiku li fl-2006 L-istess awtoritajiet kienu qalu dan ħaqqu protezzjoni tal-wirt Malti, għaliex wara kollox żmien li jagħmlu l-Ingliżi jibqa' l-wirt Malti wkoll, u allura m'għandu qatt jogħla aktar minn er-raba' sular u jiġi rranġat u stmat pulit kif kienet il-Crown Plaza tal-Air Malta f'loku da, sewwa, ġo Locker Street. Imma filwaqt li hawn nieqes minn kull imħabba lejn il-pajjiż, ġie jitmellaħ li jirrovina għal għaxar snin l-attività kollha kummerċjali u residenzjali ta' dik l-erja. Għax di tara, tħares 'l hawn tara l-baħar u tħares 'l hinn tara l-baħar dejqa. Ġdida ġej f'toqba fin-nofs, sewwa. Għandek naħa il-Tinie Point. Mm. U naħa Bizazza Street u l-ħwienet kollha tax-xatt. Sewwa, u da ġej f'nofshom trabija da għaxar snin. Sewwa, storbju, ġieri, ġen, trakkijiet, mixers, ta' għaxar snin żgurna. Issa, hemmhekk ġejna nitmerħu mill-istorja. U mbagħad Alla jbierek. Ftit snin ilu, gwarda manġa. Kien hemm villa ħataqa ħat itmermer sa quddiema jekk tmur illum tara fit-tela ta' gwarda manġa, tara blokok kbar tal-konkos biex ma tmux teleb u tiġi fit-triq, Ara kemm qiegħda ħażina di. U Alla jbierek l-Istat ta' Malta ħallas ħabta ta' l-2013-14, mhux iżjed. Ħallas 5 miljuni ta' di d-dar ħataqa. Di mhux se jagħmlu torri fi Alla jbierek. Le, di se nirranġawha biex itsir mużew għall-Prinċipessa Eliżabetta. li qagħdet fiha ftit ġimgħat qed itgħajm hekk bejn l-1949 u 51, u magħha l-bomba qed hawn. Barra l-ħames miljuni li Alla jaf min gawda minnhom dawn il-ħames miljuni, barra l-ħames miljuni li ħallasna biex ħadna l-proprjetà, Heritage Malta ħa toħroġ għaxar miljuni oħra biex nagħmlu dal-mużew. Dan ħa nagħmlu mużew aħna. Mhux tal-istorja tal-kolonjaliżmu f'Malta, kif jiena nixtieq li jkun hawn xi darba, mhux bil-ħażin, ta' bit-tajjeb u l-ħażin, bħalma jiġri dejjem u kullimkien, bħalma għandna l-Ordni, il-Kavallieri, ngħidu t-tajjeb u ngħidu l-ħażin. Sewwa.
Imma ħa nagħmluh għal prinċipessa qabel saret reġina, li kienet tgħix hemm għal ftit ġimgħat, f'liema żmien. iż-żmien ta' wara l-gwerra, li skont ma qal il-BBC meta mietet, qal kienet marret tgħix ftit żmien Malta għax żewġha kien fin-Navy fil-Port il-Kbir ta' Malta, qal u biex taħrab id-dwejjaq ta' wara l-gwerra f'Londra, bħallikieku Malta kien hawn xi ferħ kbir wara l-gwerra meta kien hemm id-djar kollha tal-kottoniera u l-Belt Valletta u tas-Sliema imwaqqgħin. U forsi kienu bil-ġemx u l-bahar. Bil-fors.
Imma meta.
Natura tal-pajis għandu. Imma meta kella l-ġublew ta' djamanti l-axħar wieħed li għamlet qabel mietet. Hotel liħor li ġa semmejni ħdarbtej minn xafin ġew nsemmuh bismu. Fil-Facebook tiegħu tella ritratti tagħha edha tisfen fil-ballroom Sassatej ta' filgħodu ma' sħabha Ingliżi u tmur il-picnics. Mela tajjeb, mela il-Maltin ta' madwar il-port kienu mejtin bil-ġuħ. Hi ħarbet minn l-Ingilterra biex ma toqgħodx fid-dwejjaq tal-gwerra u hawn marret tiżfen u tagħmel il-picnics u Malta dak iż-żmien tas-snin 46 applikat għall-Marshall Aid li hija għajnuna Amerikana għal dawk li batew il-gwerra u Alla jbierek L-Ingliżi qalulhom lill-Amerikani, Malta fortizza Brittanika, ittuhom xejn, dawk nieħdu ħsiebhom aħna. U fil-fatt il-Malta Labour Party fil-programm elettorali tal-1950, tista' ssibha fuq l-internet, jgħid ċar u tond li waħda mill-affarijiet li jridu jagħmlu huwa jiġġieldu biex iġibu l-Marshall Aid li qatt ma ġie. Però din l-insensittività. Ġifieri hawn ipokresija minn ħadd tal-gvern nara jien.
Mela, tlaqna.